Magblɔ be, nyitsɔe ayi míedo go oa? Gake oa menɔ nyo. O, evem ŋutɔ be menɔ nyo. Menɔ ablo tsi. Ii.
Mm. Yameʋua ɖewo gegem fia lo. Eyi ne gegem anye meɖo ya. Ah, meɖo ya o. Ah, yame veve wo ma va be o. Baba ge. Baba ge. Yi tsanye me yi go. Ee, ale be nu yi ŋu míele ŋku ɖoa yi nye be Ashikɔmeviwo ƒe domenyinyi. Ashikɔmeviwo ƒe domenyinyi le dzikpɔfufu ƒe aƒe me. Ya ŋu míele ŋku ɖo nyitsɔa. Yi ɖoƒe kae le wo si? Ashikɔmeviwo ɖoƒe kae le wo si? Zi geɖea, ne míebe ashikɔmevia, ame geɖe womete ŋu sea eme o. Ashikɔmevie nye be ɖevi yi ke wolé ɖe asi va yi ɖe ŋutsu bubue, ŋutsu yeye, dada va yi dze ahiã yeye. wòli ɖe asi kɔ yia me memie be asi kɔ mevi. Alo vidada ƒo fu ye wòde dzesi be azaroe do fua ye gake wòkɔ yi ne ene efua le esi ye mesiame nya be azaro wofue gake eyi ɖe enedzi gbɔ hevaya tso enedzi vaya da kegla dzi ʋu wòtso ɖevia dzi edzi ɖevia azaro wohlɔe le ɖevia ŋu Aza ɖo ŋlɔe le ɖevia ŋu. Ake ne dzi de tsi te lo. Eye aze ene dzi de tsi akpla te. Efi akpla bi. Ne le nenema ɖevi ma yi ke le enedzi ƒe kpɔkplɔ tea asi kɔmevi wònye ne enedzi. Asi kɔmevi wònye ne enedzi elabe menye e e enedzi ƒe ʋue le lame ni o. Aza ɖo ƒe ʋue le lame ni. Ii eƒe hlɔ̃ hã ye le ŋu. Nenema wòle ema. Eye míakpɔ ɖa be ɖe lekee nye woƒe domenyinyi. Nu ma ŋue míelé ŋku ɖo va yi. Nu ka, lekee wonye woƒe domenyinyi, lekee wotsɔ nyea domee. Ɖe gome le wo si le woƒe dzikpɔfofoa ƒe aƒe mea, alo gome mele wo si o. Nu ya enye nane yi ke ame geɖewo va yɔ le emegbe nɔ nya vovovowo biam yi ke fia be ame geɖe mese enua gɔme o. Nenye be dzi eh, nui ya asikɔmevi ya li alo asikɔmevi yawo li, yewo tso bubu tɔxɛ ne woƒe dzikpɔfofo. Ame yi ƒe asikɔmewo le wotso bubu tɔxɛ no. Yie nene ƒe mema wo fofo ma eko ŋu de asi na wo hafi ava nye kukula kua? Nui ya wòkɔ de asi na woa, ezu wo tɔ. eye ehiã be ame evea me tɔ nanɔ anyi hafi dzikpɔfofoa ya nakɔ nu ma ade asi. Ne mele nenema o kɔa, gome mele wo si o, elabe womate ŋu aɖu adzɔgbe o, eye womate ŋu aɖu adzɔgbe o, elabe domenyinyi le wo si le woƒe tɔƒe. domenyinyi le wo shi le amea tutu dziwo hafi wo wo dada va kɔ ɖe ŋutsu yeye lea gome e domenyinyi le wo shi le afi ma aha ta ne ebe wo ga domenyim afi ya ke wo me yewo ba ɖevi yewo ke e alo me yewo ke wo dada va dzi ɖe wo yomea ke wo yi wo ba ƒe gake megblɔe be nenye be ɖevi mawo ashikɔmevi mawo tso lɔlɔ ne woƒe dzikpɔfofoa Dzikpɔʋufowo kɔ ge abe eƒe ŋgɔgbiviwo ene, nenye be nyɔnu mae nye nyɔnu gbãtɔ yi ke ŋutsua ɖe. Yi ke ŋutsua le ready be togbɔ be ye me e, e, evi mele ye si o hã, yeadzi bisa alo yeaxe do. yeanye madzigberi axe doa? Alo yeanye madzigberi adzi anania? Ɛhɛn. Ɖevi mawo wogbɔna ŋgɔgbivi nye ge ne ya. Wowoe gbɔna ŋgɔgbe vinye ge ni. Aha, ale be ne ɖevi yawo de dzesi enema, yewo tso bubu tɔxi ni. Ee, leke wokɔe abe wo fofo, woƒe wotɔ ŋutɔ, wo fofo ŋutɔ ŋutɔ ŋutɔ ene koa? Ee, dzikpɔ fofo ma, eŋu kɔ ga de asi no. Ekɔ ga de asi no hafi ava nya be ao, nu ma mele be yeakɔe na wo, gake ekɔe na wo ho. Aha, ye megblɔ be ne le nenema, ele be ame eve ame tɔ. Ne nɔ nyi, ne menyɔ le dzikpɔwofowova ƒe ku megbea, tsitretsitsi gbɔna ɖe nu mɔŋ. Ta ehiã be ƒometɔ eve etɔ̃ nanɔ anyi ade dzesi be ẽ, nu ya wokɔe asi dem ɖe kɔ bla, wokɔe asi dem ɖe kɔ ku, wokɔe asi dem ɖe ya o. Yi ke le dzikpɔfofoa ƒe ku megbea, ame aɖeke megate ŋu xɔ go wòsu. Ya, nenema wòle be ẽ, nenye be wònye anyigba ya kɔmee wòle na woa, Gbã anyigba nenye be womee ne dzikpɔfofo ma ƒe ƒome wode mɔ me ye anya le eme hafi o be yeakɔ, ke egbugbɔ ge agade anya me na ɖevi mawo. Elabe anya gɔme nye be medi be mana nànya be nye kpli woƒe godoƒee nye ya. Ye nye anya. Medi be mana nànya be nye kpli woƒe godoƒe ye nye ya. Nu mae na be ati ma wokɔnɛ kɔ doa liƒo ɣesiaɣi. Mana nànya be nye kplo ƒe godoƒea. Aha. Ale be eh, dzikpɔfofoa edzena agbagba ade mɔ me atua nya aɖe me ne ɖevi mawo. Nuya ɖevi wɔ nuteƒe mawo ke le eƒe akɔ ŋua wòada anya me ne wo. Ne le nenema kɔ, fi ma ezu ɖeviawo tɔ tso dzidzime yi dzidzime. Ne mole ma, Gake nenye be enye ƒomenyigba, enye ƒomenyigba, wònye be kodziliƒo koe le wo domea, ese meɖe mɔ be wòakɔe na eƒe dzikpɔfo vi o, ŋka, ashikɔme vi o, ne mole ma. Ne enye be ye ŋutɔ ƒe anyigba, alo wome ƒomenyigba na wo, ye wòkpɔ be, e, e, e, nuya, ashikɔme vi mawo, wowɔ nuteƒe, ye wòhiã be woawɔ nuya, ya, emɔ ɖeɖe li be wòana wo. Eye ne ena wo vɔa, be ɖe eviawo ke wòdzi ɖe enuya ashikɔmevi mawo yome womava tsi atsitre ɖe wo fowo ŋua, ele be wòada nya me ne ɖeviawo. Ke ezu ɖeviwo tɔ tso dzidzime yi dzidzime. I. Elabe míede dzesi be, ẽ, koklovi yi ke ku dada, eku dada ŋua, ye ɖua ʋɔtri ɔta. Koklovi ke ku dadaa ŋua ye ɖua bɔ tsriɔ ta. Ta nenye be wòle nenema ko o, ele be woakpɔ gome. Numae gblɔm míele be, Ee, ashikɔmeviwo ƒe domenyinyia, fimee wòle ma. Eye megbli do ŋgɔ xoxo be, shikɔmevi mawoa, ne le nema, ke wo dome nyim le woƒe dzikpɔfofo ƒe aƒe me hã, eye wogadome nyi le woawo ŋutɔwo wo fofo ƒe aƒe me. Nenema wòle ma. Nenemae. Ta ele be míalé ŋku ɖe numa ŋu, elabe nu ma wɔa wo masɔmasɔ hem vɛ ŋutɔ. Wo masɔmasɔ hem vɛ le ƒomewo me. Ne míezɔ ɖe ŋgɔa, akpɔ egbe ƒe e, e, nuɖoanyia, yi nye nuka? Srɔ̃nyi. Srɔ̃nyi. Srɔ̃nyi ƒe domenyinyi le srɔ̃nyiƒe me. Srɔ̃nyi ƒe domenyinyi le srɔ̃nyiƒe me. Menye kaɖedzi be yi megbe srɔ̃nyia ese gɔme ɖe. Azaro, waya se mi. Esi ɖe ɖe. Eki, eki. Eye ne esi ɖe ɖe kɔ, wotɔ ɖe adzi ekpi. Ee, nenye be ee, ɖevia suetɔ va dzi vi na Azaro. Ɖevia suetɔ dzi vi na azaro. Ye ɖevi evi ma ke wòdzi na azaroa, ɖeviawo va le ɖevia suetɔ ƒe aƒe me. Yi ke nye be wo dada ƒe me. Wova le wo dada gbɔ. Le wo dada ƒe me. Le go ma mea, wozu srɔ̃nyivi na ɖevia suetɔ. Efɔ efɔwo yewo tɛwo wozu srɔ̃nyivi nɛ. Nyɔnuvi ƒe vi ye nye srɔ̃nyivi míeyɔna. Nyɔnuvi ƒe vi. Eme kɔe. Nyɔnuvi ƒe vi. Nyɔnuviwo vi ya enye ame tɔxɛ ne ƒome ɖe sia ɖe elabe ne hlɔ̃nya dzeanyia le ƒomea mea, ɖevi dzidzime ma Nyɔnuvi ma ƒe via yewo le na kɔ xea ehlɔ fe. Enye le wo xa ehlɔ fea. Hmm? Mhm. Le blema mea, wo da ma mɔ meli o. Wo da ma mɔ meli o. Yeta ne e, e, adegbe mie yewo ŋkɔ o, ye etu va ɖi ɖe ama ɖe ƒe vi ŋkɔa, edo hlɔ. Hmm. Ele be nadzi amea va ɖo teƒe. amea dzi ge ne la ɖo teƒe ale be wòanye e, ye nye srɔ̃nyivia ye ne na wò sista ƒe vi lé ge akɔ va axe feli. Ne ekoe xe felia, ke ekoe ne ƒomea ezu ƒomea tɔ. Le teƒe aɖewoa, ne woxɔe nenema koe wodzranee. Wodzrana ame si tsã lɔ. Agava tsaka hlɔ̃ ne yewo. Ava tsaka hlɔ̃ ne yewo kɔ. Wodzrana ame si tsã lɔ. Nenema wònɔ le blema mee ma. Ahan. Ale be srɔ̃nyivia, enya ame vevie. Metsitsiwo ɖewo léa be ne srɔ̃nyiviwo ŋutɔ. Ee, nu mae na be le míaƒe fiagble me hã, nenye be wofia ɖo ga, ee, ame vlovi daɖuiwo be hɔ̃e, ahɔ̃e ti. Nenemae, eya ta srɔ̃nyivi yiwo léna ɖoa agbotae. Ne aʋa dzɔ kɔ, agbotae ŋgɔ gbenɔ ga, ne fa kpaŋ kɔ, edze fia ɖe ato. Ye nye mɔɖela. Ee, yae nye mɔɖela. ta ne ne ne le dzi ʋu ɖe tɔɖi kpin wa lɛ ko wokpɔ wa gbo ta mli lo ko ke aʋa veviwo fiam woshi ko ke vɔ sɔnyivi ase vɔ ese vɔ ye ta memawo wonye ame vevie ne ƒome wole vevie ale gbegbe be yina va mele ŋu o gake nukae dzɔdzɔm egbea ŋɔkuku kple ŋukeklẽ va wɔe be ɖoƒe megale srɔnyiviwo shi le woƒe srɔnyi ƒe mo ŋkekle ŋubia ye va wui. Ŋɔ woŋɔ aku. E eye hey ne wona yi na na te ɖe fofowo ŋu. Eye yi fofowo ƒe mee. Hmm. Aha. Yi ke meli le blema mo elabe nenye be ne fie tɔ ƒe ɖevi ma be ne yi ko ye hlɔnya va dzɔ ɖi. Ɖe nakplɔ ge tɔƒe ava kɔ axe hlɔ̃ fea? Mete nyi nakplɔ go. Ahan. Yeta srɔ̃nyivi nya ame vevi ne ƒome. Ye mi gblɔ ni be e, wobe vi do tara ye nya dzi na. Alo mele ne mo. Ne ɖevia ŋutɔ do tara kɔ, wo dzi ge. Ne ɖevia be o yaya ye ma jɔ go, o dɔ bɔ ra. A, Why? Ye ŋutɔe wɔe. Ne dɔ fɔ ɖa, wòva zu xewovia, ya ye ŋutɔe nye ma ewɔe. Eye gake ne do ta ɖa kɔ, e, dada dzi ge bɔbɔe. Kpuie koe nye be, ne ɖevia ŋutɔ de dzesi be eye srɔ̃nyivie yenye, eye srɔ̃nyiƒe mee yele, wòde dzesi nu ma hetso bubu na enyreawo koa, e, tso bɔbɔenyenye le nyreawo domea, egome kpɔ ge le srɔ̃nyiƒea me. egome kpɔ ge le srɔ̃nyiƒea me. Gake nui lie nye be, ẽ, togbɔ be míegblɔe be egome kpɔ ge hã, ɖe wokɔ ge ade asi nɛ. Ɖe wokɔ ge ade asi na ya. Yea srɔ̃nyivie mete ŋu gbɔgblɔ ge be, ẽ, nui ale wòle, ale wòle a o. Ne kpo nuteƒe ʋu wò hã, ɖe wokɔ ge ade asi nɛ hafi wòanye etɔ. Nenema wòle. Srɔ̃nyivi ma ate ŋu awɔ dɔ le ƒomenyigba dzi. aɖu. Eye ne woyi nu ma ƒea, womemage ɖe srɔ̃nyivi ma ŋu o. Womemanɛ ɖe srɔ̃nyivia ŋu o. Nu ka tae? Le blema, nenye be e, metsitsiwo wowɔ ʋuʋu keke ye wole anyigba e, subɔ, subɔsubɔa me wolea, ewɔe be wolia etrɔ vovovowo ɖe anyigba me. Ke nenye be woyi ma ƒe ye womĩ ɖe srɔ̃nyiviwo ŋu ɖe, wowɔ trɔwo hã ma ge ɖe srɔ̃nyiviwo ŋu hexɔkɔ yi yewo fofo ƒe aƒe mea? Wowɔ trɔwo ma gea? Le kpɔɖeŋu me, evoduo da, wofɔ voduo da heli ɖe anyigba me, wofɔ ye ʋe eli ɖe anyigba me, wofɔ adzima eli ɖe anyigba me, etrɔ vovovowo woli ye wohe be ee fifia ne woma anyigba. ɖe dzidzimeawo. Ne womee ɖe srɔ̃nyiviawo hã ŋu ɖe, nyɔnuviawo ŋu ɖe, wokɔ ge ayi woƒe srɔ̃ƒemea. Woyia ʋa hama ge, wòkɔ yi srɔ̃ƒemea. Wodaa hama ge, wòkɔ yi srɔ̃ƒemea. Wodzima hama ge, wòkɔ yi srɔ̃ƒemea. Tsiŋgeli kple bubuawo, woma ge, wòkɔ yi srɔ̃ƒemea. Eye wònye be numɔwo mema ge Ye nakɔ ye srɔ̃ ƒe mo ta, makpɔ gome le ƒomenyigba ƒe mama me o. Ta nyɔnuviwo, womekpɔ gome le ƒomenyigba ƒe mama me o. Gake wokpɔ gome le etɔnyigba. Nenye be wo fofo eƒla nyigba alo wo fofo ƒe nunɔmesiwo ne woma ma, woma ge ɖe nyɔnuviwo hã ŋu. Abe le kpɔɖeŋu me, e, e, wodzi Wodzim, ye wodzi nyɔnuviwo ɖe yɔyeme. Ye wo mía fofo ƒe ŋumamea, womage lé eme xoe kɔ, nyɔnuviawo ho xɔ ge nenema. Etɔ̃ŋue, womage, ele anye ŋka o, ele anye ʋu o, ele anye yameʋu o, ele anye keteke o, ele anye meli o, anyigba wònye o, womage ɖe wowo hã wo ŋu. elabe eya tɔ ŋu wònye mam wole. Míede dzesii be, ẽ, taflatse ẽ, ẽ, aʋae ke dzi ŋutsua yi koe dzi nyɔnua hã. Eyata le ẽ, ẽ, ẽ, dzila ma ƒe nunɔamesiwo mama mea, ele be nyɔnuviwo hã nakpɔ gome. Gake nenye be wònye ƒome ŋu, nenye ƒome ŋu womama mea, nyɔnuviwo megome kpɔ o. Womema ge ɖe wo ŋu o.

Gake le wo dada ƒe mea, wozu srɔ̃nyiviwo, eya ta shitɔ kɔ ɖeke mele wo shi le nyigba, ƒome nyigba ma me o. Nenemae, eye wòle, wòdzɔ be, ee, e, ele nenema, nene, ye nyɔnuviwo hã, shitɔ kɔ mele wo shi le ƒome nyigba me o. Nyɔnuviwo mate ŋu atɔ shi akɔ le ƒome nyigba me kura o. Woate ŋu adi, ade ƒomenyigba aɖu, woawɔ nu sia nu le edzi, gake asitɔ kɔ be tɔnyee, kpao, ŋusẽ aɖeke mele wo si o. Nenye be ŋutsuvi nye dɔmlea newo hã, ŋutsuvi ma ye si asitɔ kɔ le na nyigba ma, ne ƒomenyigba, akpɔ gome le ƒomenyigba ma ma ma me, gake nyɔnuviawo mekpɔ gome le eme o. Ne míetrɔ ɖe afi ma, e, zi geɖea srɔ̃nyivi wò nuteƒea ɖo. Nanewo nɔ tukaɖa xem le ƒomewo me dem. Ye nye be e, ŋutsuwo ko anyigba vɛ aɖo ɔba na ame aɖe. Eye woɖoe ɔba srɔ̃nyivi ma exlẽ ga alo nyɔnuvi Nyɔnuvia le ƒomea mea, exlẽ ga vae xo anyigba le awɔbaa me. Nenye be wòle nema be srɔ̃nyivi ma xlẽ ga vae xɔ anyigba le awɔbaa mea, ema mefia be nyigba zu tɔ o. Ke boŋ nui woawɔ, ƒomea nawɔe nye be woada akpe nɛ. Akpedadae woawɔe nye be nyigba ya ta wòʋli, nyigba ya wòvae xɔ le awɔbaa mea, woake eƒe ɖe akɔ ada akpee nɛ. yi ke ne wokee da akpe nea, woatua nya aɖe me nɛ wòanye dzesi. Elabe nenye be anya mele eme o, dzidzime yeyeawo va egbɔna fu ɖe ge. Dzidzime yeyewo gbɔna tsi tre tsi ge ɖe eŋu. Ta ele be woatua nya aɖe me nɛ yi ke wòanye akpedanyigba abe le yi ke dzonyinyigba nɔ anyi ene. Wòanye akpedanyigba ne srɔ̃nyivi ma, ne nyɔnu ma, nenema. Nu ka tae tukaɖa gbɔna ɖo? Enye be eyi wònye míaƒe ʋe kɔnuwɔgblɔe be, Ẽ, ŋutsu ƒe etɔ domee míenyina. Mark menyia nɔ dom o. Etɔ ŋue míeɖuna. Mímeɖua nɔ ŋu o. Nenema wòle ema. Eya ta srɔ̃nyivi mɔ woƒe enɔ, woƒe nɔƒe mee nye afia wodada ƒe me. Ta wodada ƒe me nyigba, yi ke nye ƒome nyigba, ŋusẽ aɖeke mele wo si le edzi o. Eye ŋusẽ aɖeke mele nyɔnuviawo si le nyigba ma dzi o. Gake megblɔ ŋugbete ɖe edzi nenye be e nyigba ma eya wɔ be ame alo nya aɖe dzɔ ɖe anyigba ŋu ye srɔ̃nyivi ma dze ŋgɔ nya ewɔ ʋu keke wu nu hexɔ nyigba exɔe ne ƒomea le go ma mea enye ƒomea ƒe dɔdeasi be woawɔ nu ka woada akpe nɛ nye ƒomea ƒe dɔdeasi be woada akpe nɛ. Ke manye be wòagblɔ be, Ẽ, ya ye ʋle nyigba ta ta, alo ye va xe wɔ bafa ta, nyigba zu etɔ. Kpao! Mele nɔƒo o. Mele nɔƒo o. Ƒomea ada akpe nɛ. Ye akpedada ye wowɔ ge nea, enye be woaka nyigba, ya ta wòʋlia nyigba ya ƒe, wòva xɔ le awɔba mea, woasẽ eƒe ɖe, eye woatua nya ɖe eme nɛ be wòazu etɔ. vidzɔ vitso ɖo. Nenemae wòle ma, elabe nu ya wɔ nui ta wòle be makɔ nu ya kɔ ve eya ʋã la dzie nye be, nu ya wɔ wo masɔmasɔ hem ve aƒewo me. Wodzra hem aƒewo me dem. E, le ɖoƒe aɖewoa, e, nyɔnuvi ma, wò dada ƒe gome yi wòkpɔ le ƒomenyigba me hafi dzi nyɔnuvi ma. Nyɔnuvi ma ƒe viwo va tsi trena tsi tre be yewo, yewo, yewoƒe anyigba, yewo gome kpɔ ge le eme. Yi ke nye mamanyigba. Ezu mamanyigba na wo. Ye megblɔ be nenye be woakpɔ gomea, ke ƒomea ye gbɔgblɔ ge be ẽ, le woƒe wɔnaɣi kple wɔnaɣi ta, ele be woakpɔ gomea, ele be woatu anya aɖe me no. Gaʋɔa me kɔ, meganye kodziliƒo o.

Kodziliƒoa ƒe emenɔnɔe nye be, Ẽ, nuku yiwo ke miewɔ ɖe anyigba dzia, enye mia tɔ, gake anyigba menye mia tɔ o. Ye nye kodziliƒoa. Nuku yiwo ke nèwɔ ɖe anyigba dzi, ede nèdo ɖe anyigba dzi o, ene nèdo ɖe anyigba dzi o, magoe do ɖe anyigba dzi o, nu mawo katã, wɔmee adoe azu tɔwò. Gake anyigba ŋutɔ le eɖokui sia menye tɔwò o, ƒomea tɔe. Ẽ, Dza wode mɔ me womee na ameawo, womee na ƒomeviawo eye ƒomeviawoa, eye womee na woa, wotua nya ɖe eme na wo. Wotua nya ɖe eme eye wonya tua nya ɖe eme koa, evɔ ezu wo tɔ. Me yi womee na azu wo tɔ. Eya ta ne ege ɖe dzo dze, ma, makɔ wò kpɔ ɖe eŋu, ne ege ɖe dzo dze, Dzodzeƒeanyigbawoa, eɖoa bɔwɛ eve ka ɖeka ye konye eƒe kekeme, gake edzidze abe bɔwɛ eve ka womewo ene. Ema fia be womee na dzidzimeawo, eye womee na dzidzimewo kɔ wotua nya ɖe eme nɔ nenema ko nànɔ nyawo kpɔm aƒu kekekeke va ɖe asi na eƒe nuwuƒe. Eya ta edzra emele eme be meyi natsi kpo ebe ee, oo, ao, gbeɖegbeɖe. Gbeɖegbeɖe. Wo nenema wowɔnɛ me. Ne wonya mee abe ƒomenyigba, womage na ƒomeviawo kɔ. Wotua nya ɖe eme, wotua nya ɖe eme kakakaka ŋu kɔ yinɛ. Ale be e, e, e, ne ekpɔe akpɔ be ee, meya woƒe ameya ƒe anyigba ekeke abe abɔyeve ka ɖeka ene, gake edidi abe abɔyeve ka woame ewo ene. Elabe yewofui tso gɔmedzedzea kɔ ŋu va de asi na nuwuƒe. Wofui ko va de asi na nuwuƒe. Aha. Ke nanya be nyigba mawoa, eye wonya tua nya ɖe eme kɔ, ezu memawo tɔ. Ezu me Mawu tɔ. Wo viwo anyi eƒe dome. Wo viwo anyi eƒe dome. Ahan. Yata tɔgatɔɖi na ʋiʋli mele ŋu o. Wobe mea mi kple atɔgatɔɖi mienye. Yata ŋu ɖeka ɖulawo mienye. Ao e ŋu ɖeka ɖulawo mienye gake wode mɔ me. Ye wode mɔ ma menye kodzi ko wokɔ de mɔ me. Anyawo tu ɖe eme. yi ke anya gbɔgblɔ be medzi be mana nànya be nye kplu ƒe godoƒee nye afi ya. Nenem wòle ma. Ta ele be míase nu ya gɔme nyuie ale be masɔmasɔ yiwo ke dzɔdzɔm le aƒewo mea, e, edzi natu akpɔtɔ. Edzi natu akpɔtɔ be míanya be ee, e, ne ŋulia ŋutɔ ɖo nɔ ŋu. akpe. Akpe metsewɔ nukpɔkpɔ ya makpedam na tɔgbi agbeve ayuim evelia. E, míegasrɔ̃ nu geɖe ŋdi ya game ade mekaƒo gbɔ ƒu gazɔ. Ke ne yɔma e, kɔŋui edzi míezɔna ɖo tsã koa, ye gadɔ ge ƒe yeye ya hã me. Ne yɔm koa, tɔwò koe nye nàdo ago. Maxɔ wò ɖe aƒea me. Nànam wò ŋkɔ kple afi yi nèyɔyɔm tsoe ko anyi ba ne tɔgbi ko biabiae nele asiwòa.

0013423. Ɖo ŋku dzi be nyemexɔ na hello tɔwoe nye nàdo ago. Maxɔ wò ɖe aƒea me nànyi ba ne tɔgbuiwò ŋkɔ kple afi nèyɔm tsoe kɔa? Na ade wò biabia ɖe mía gbɔ. 055001343. 055001343. Three, four, two, three, kaƒo gbɔ. Ele ʋuʋu azɔ be wò hã nàyɔ biabia yi le asi wɔna abia fã ame yiwo katã míakpɔm eh, le Facebook me be dɔnɔ dɔnɔ na mi, míawoe le dɔ nyuiwo katã dzi. Nɔvi gbãtɔ le afi, tsi yo radio alo nàdzo ɖa le gbɔ.
Ago. Ame, woezɔ.
Mele kuku yi anyi bana tɔvi. Mm. Mele kuku ŋkɔ ne te ti agbo ma di. Wo to jo je. Kongbi. Mele kuku di ma bi abana di. Ne nye ba nyɔnu ɖeka pɛ yi kuku. Ayi kuku oku. Wo fa nyi gbali sa. Wo to ka to de ju ko. Nyɔnu ma do ko mele mo ha. Amada biabia mama ko. Na gava kea.
Medi mabia bena ɖe mm. ne nye nyɔnu fofo ɖeka ƒe viwo fofo va ku le gbɔ fofo va nyigba li zã fofo nɔviawo nɔviawo li zã ɖe ewɔ ne wona bubu me le afi ma wa. akpe
abele megblɔe do ŋgɔ nea wò nyɔnu ma gome le asiwò le anyigba me nenye be Fofowò ŋutɔ ƒle anyigba, ye aɖeke, tɔgatɔɖi aɖeke mekpo mɔ tsi atsitre ɖe eŋu o. Gake nenye nenema ke nenye be enye ƒomenyigba ye womee, wotua nya aɖe me, eɖe dze ŋgɔ fofo, fofowò tɔ hã li, tɔgatɔɖi mekpo mɔ atsi atsitre ɖe eŋu o. Togbɔ be nye nyɔnu hã e, e, e, wò koe ŋutsua dzi, ta wòe dome manyi ge. Gake nenye ƒomenyigba yi ke emɔ mele eme o, wometua nya ɖe eme o, womemee na edzidzi ma o, ya eh, tɔgatɔɖiwo wogbɔna xɔ ga tso. Nenema wòle ma. Emexɔ. Tɔgbi, ne míaɖe asi le etɔ kpa dzi, togbɔ be eŋenyigba dzi afi ya etɔ ŋue míeɖuna hã, eh, nyateƒenyae wònye ale be meta flatse do ge ɖe ta vɔ edze be magblɔ nya ma ta megblɔ ge mm. ye nye be ŋutsu digbɔ ɖewo li mhm. yi ke wodzo va xexe ya me amewo ƒle anyigba kpɔ gake nyɔnu yiwo ɖea nyɔnuwo te fla anyigba tu aƒewo ɖe edzi mawɔe ale be mitsɔe be nye kple azaro minye Etɔ ɖeka nɔ ɖeka ƒe vi koa? Ɛɛ, vieviwo, míe, míesugbɔ ade abe woame enyi alo woame ewo. Gake mía fofo meƒle anyigba aɖeke o, vɔ mía dada anyigbawo le esi. Evɔ azaro ɖeka koe nye ŋutsuvi na mí yi ke wòezã danye ƒe anyigba ƒe teƒe aɖe. Etu exɔ ɖe edzi yi ke ye hã kple srɔ̃a kple viawo le eme. Emɔɖeɖe anɔ anyi ne nye abe nyɔnuvi ene nenye be nye hã mebe matu teƒe aɖe ɖe danye ƒe anyigba dzia?
Ya, ènɔ ŋua nenye be dawò ƒle anyigba, dawò ƒle anyigba, dawò ƒle ʋu, dawò ƒle meli. Mia ame yiwo ke dawò adzea miawoe gome kpɔ ge le eƒe nunɔmesiwo dzi. Mi ame yiwo ke nyɔnua dzia, miaƒe gomekpɔkpɔ, miaƒe domenyinyie na nyɔnua ƒe nuwo nɔ eme tso. Eya ta ŋutsu, ŋutsuvia mekpɔ mɔ, ŋutsuvia ɖeka mekpɔ mɔ aɖo kpo ɖe e, e, nyigba dzi o. Ebe ya ye dadatɔe, ke nye fofo nye, fofo nye ɖewo ƒle ma. Menye dawɔ ya ke dzi wo, ame yi koe dzi nye hã. Ema menye tɔ ŋu wònyo. Enɔ ŋu wònye ta ɖewo mage tsi, tsi, tsi, tsi, tsi, tsi ne dzidzima katã. nyɔnuvi ŋutsuvi ɖewo mage ne mi. Yata eo nyɔnuvia hã ekpɔ ŋusẽ ava tu xɔ ɖe nyigba ma dzi. Ŋutsuvia hã kpɔ ŋusẽ ava tu xɔ ɖe nyigba ma dzi. Ema ma no mi kɔa, ele be woade mɔ me ne mi, woamenɔ ŋu ne mi.
Tsitretsitsi aɖeke matso danyea nɔvia ŋutsuviwo loo foawo gbɔ ana mía eviawo oa? Gome mele wo si o. Gome aɖeke mele wo si o be woatsi tre ɖe ɖevi, e, e, nyɔnua viawo ŋu o. Nenye be nyɔnua le ƒomenyigba dzi hafia, fi mae tsitretsitsina va le. Gake ne ye ŋutɔ ɖe eƒe go ŋu kɔ ƒle anyigba liea, eviawo tɔe. Eviawo gome akpɔ ge, menye, e, e, nɔviawoe gome kpɔ o. Zãa, nyɔnua ƒle anyigba vɔ vi mele si o. ye nɔviawo nava ɖo kpo ɖe edzi. Eƒle anyigba, eƒle wɔ nuwo vɔ taflatse medzi vi o. Ye nyɔnuwo ye nɔviawo nate ŋu ava anyi anyi afu ɖe eƒe nunɔmesiwo dzi. Gake nenye adzi via kɔ, nyɔnu ya adzi vi kɔ, nyɔnua ƒe nunɔmesiwo katã eviawoe kpɔ ŋusẽ ɖe edzi, nɔviawo mekpɔ ŋusẽ ɖe edzi o. Eviawoe ne woyi maƒe hã womemage ɖe nɔvia o. Eviawo magena. Ɖevia woe womage ɖeviwo ke o dzia wɔwoe womage na. Nenem wòle ma. Akpe. Mm, Nɔvi aɖe le afi woe zɔ. Amen. Ah, Meleku ŋkpe nye Florence Mɔyɔ ŋutsu afiƒe. Okay. Meleku meda akpe ne tɔgbi papa ye míahem. Yo. Meleku medze mabia tɔgbi bena ɖe eh, le ƒome nyigba, ye ma ɖe ƒli, ye nyɔnuvi vɛ xe fe, ye o xoe, ye ƒoma nɔnyi, o le nyanya me nu, ye me sugbɔ hã o, abe afɔ bla tɔ pɛ ko nye ɖe, ema ɖe le ko wɔ ge hã, me dzi ma dze tɔgbi. Akpe.
akpe.
Biabia le nye be eyi ƒomea ƒomeviawo dra anyigba ne nyɔnu ma ɖe meva xe fa xɔe o ɖe emea mewɔ ba eme o. Ɖewo dzre nua upright, ɖewo dzre nua nyɔnu ya va xɔe eƒe nue eƒe property meganye ƒomea tɔ ne ɖo tsia mashi ɖe. Ne ma ɖeke ɖe mekpɔ ga yi eva ekle ŋku ne nuƒlela exɔe le shioa. Yeah. ke nyigba me tsi ye enu ƒle le asi me ta me nyɔnu ya ke xle ga ve ƒli eve woatsɔe ko be eve ƒle anyigba ye ma eve ƒli ta ezu eƒe property mega nye ƒomea tɔ gake ne la wɔ ba ye nyɔnua ve exe fa exe wɔ ba fa xoe da ɖia akpe wɔ da ni ele be ƒomea na da akpe ni yi nye be woaka nyigba ƒe akpa ɖe akɔ ni ɖe eƒe edɔ nyuia wɔwɔ ta ne mɔ le ma. Mm.
For Godwin. I go. Izo. Yo. Uh, kin manyi bana soglin dia. Mm. E manyi bana dɔme gã hã dzi abe wòte le dɔwɔƒe aɖe te nye nyawo sem le dɔwɔƒea mm. eh, kin medzi be mabie tɔgbi be fiasiɖinyigba abe ƒuma ƒu nyigba ne fiasiɖi nyɔnu aɖe ye woda asi ɖe edzi be nyigba ma kɔ fiasiɖi nyigba enye ma meganye ate anu me be meganye ƒume nyigba enye ma wa eyi ke be ne wònye be ŋku aɖe le edzi ye wònye ŋku yi ke nyɔnua esia wowɔ ɖe nyigba ma dzi yi ke wòava bia ŋu ne ƒuma be ele be yewoakpɔ ŋu le nyigba me yi ke wònye fiasiɖi nyigba yi ke wodo hɔhɔ na nyɔnu ma viawoa alo wobe lulu ɔkpa ta ɖo ke ŋu o.
Akpe. Medzro ma se nya ma kpakpa o. Akpe.
Ɛɛ nenye be ƒome aɖe wova ya xe fiaɖyi alo wokplɔ fiaɖyi aɖe kɔ yi aƒee. Wokɔ nyigba de megbe na ezu fiaɖyi nyigba. Ɖeko le abe le yi ke wo fia ɖo ge hafi woɖo fia woka nyigba de megbe ne fia ezu zitenyigba. Dzidenyigba ma, me bubu aɖeke mekpɔ mɔ atso ŋu le mo. Nenema kee fiaɖinyigba, me bubu aɖeke mekpɔ mɔ atso ŋu le mo. Ezu fiaɖia tɔ. Gake nu yi ke le ŋkɔe be, nenye be fiaɖia megava li o, ye wokplɔ me bubu va da ɖe eteƒea, mea wokplɔ ɖe da ɖe eteƒea, ye gagome kpɔ ge le anyigba ma me. Menye fiaɖia viawoe gome kpɔ go. Mea wokplɔ va da ɖe eteƒea, ye gome kpɔ ge le me. Gake ne fia si ɖia, eyi kɔƒe, eku, ye womeɖo ame bubu aɖeke teƒe aɖeke oa, ɖeviawo ŋusẽ le siwo be woanɔ teƒe ma ɖum, be ɖe asi ke wokplɔ ame bubu kɔ yie. Ne wonya kplɔ ame bubu yi kɔ etɔ, ɖo abe le yeke wotu fiasa. Ye wotu fiasa, wokplɔ fia yeyea, woɖo wokplɔe va da ɖe exɔ fiasa me. Ye wole fiasa me ʋua, nenye be gbe yi gbe wòmu zi gblɔ le kɔa, fiasa ma Egazu me yeye ake ɖogo la ezu tɔ. Me yeye ake ɖogo la ye gbɔna fiasa ma me nɔ ge. Efia viawo ŋusẽ mele wo shi ɖe fiasa ma dzi o. Ne mewòle nenema, ŋusẽ mele wo shi ɖe fiasa dzi o. Fiasa zu efia yeyea tɔ. Elabe ƒome lee tu fiasa. Ta ezu fia, ezu ƒomea tɔ. Ele be meyi ya ɖogo la wòagakpɔ gome. Nenemae fiaɖinyigba hã le ma. Be ne woka nyigba kɔ demegbe ne fiaɖi aɖea, nyigba ma yi ke woka demegbe ne fiaɖia, ezu fiaɖia tɔ. Va da asi ne eƒe kugbe. Ne ku ye womeɖo ame bubu teƒe oa, anɔ gome kpɔm, eviawo anɔ gome kpɔm le anyigba me. Yie wɔ wo ŋka ne woɖo ame bubu kɔ, evɔ me mae ke woɖoa, ye gome kpɔ ge le, me ye ya ye gbɔna gome kpɔ ge. Nu mae na be Zitenyigba, Fiatsiɖinyigba, womedzranɛ o. Ese meɖe mɔ be nàdzrae o, nàke adzra o. Be ye nye fia ta nàke Zitenyigba adzra, kpao. Na be ye nye Fiatsiɖia, nàke Fiatsiɖinyigba adzra, kpao. Ne ewae nèkee dzra, alo nèkɔe dzra, Ne mègava li o, mea wogava ya da ɖe tewòƒe, ya ɖa no ya ma. Elabe nyigba ma wokɔ nɛ na wo, wokɔ nɛ ne fiawo, wokɔ nɛ ne fiaɖusiɖiwo, be wòanye megbedanu, nenye be nane hiã o, woate ŋu age ɖe afi ma atso ŋu, atso ŋu afi ma, yi ke nu yi ke nye woƒe kuxia, woaɖi ɖa. Nenem wòle ma. Akpe. Ya. Emekɔ.
Nɔvi aɖe le afii. Wezɔ. Yoo. Medo tafla tse be me elé wò ɖe ka dzi vie. Yee.
Mm. Yoo, miawoe le dɔ dzi lo. Mawu tɔe nye dɔ.
Mm, meɖe kuku me be mabia be nenye be eh, ame ƒle anyigba abe ŋutsue ƒle anyigba. Mm. Afi ame bubuwo gava dram ye yonyu ega me gava la me ya ƒle ŋua si o. Ye yonyu le vi va ƒli exe fa. Exe fa ɖe etsɔ ŋui tsɔ ɖe anyigba ma ɖe meka tɔe wo nye. Fifi ame ya ƒli gbã afi wo va gbugbɔ dra yonyu le via xe fa. Wo mo tro ga ɖeke hã nɛ o ɖe meka tɔe nyigba nyigba ma nye hã. Ee, nenye be ame aɖe ƒle anyigba be lea nègblɔ mee na, mm. ye ee, me bubuwo va xɔ anyigba ma hegadzadzram ye yewo nyina yewovi ƒlia yewo nyina yewoavia nu yi wòle be wɔwɔ enye be ele be wɔxɔ receipt wɔnɛ receipt mm. mea si wòƒle me la ele be wɔnɛ agbalẽ gbalẽ ma ye ekpe ɖo ge dzi be ee eƒle nua le meganye nyina si wòƒle me lolo. Mm. Meya wova tsia tre ɖe eŋu nɛ be eme kɔ be e, meya woa tsitri atsi ma, wowo ƒe gome kɔkɔe, wowo sie ŋusẽ le na nyigba ma. Yewo dzra mea, ne enyri yɔvi ma vɛ ƒlia le be wɔna gbalẽ. Gbalẽ ma ye kpeɖoge dzi be e, eƒle nu ya. Eƒle nu ya, gake ne mɔe na gbalẽ o, ewo e, etu wɔ ya lɔ. Egafia. Egafia.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 vie mie la, domenyinyia 0550013423 ne nanema mekɔ na wò ake ate nu ayɔ koa abia tɔgbi le aƒea me be wòaɖo emewo katã nu na wò gake nàɖo ŋku edzi be ne yɔa tɔwò nye nàdo ago o maxɔ ɖe aƒea me nana mí wò ŋkɔ kple afi nèyɔm tsoe gake eyi wònye be domenyinyi nyawo dzie míeva lea ene yɔa ta ɖe asi le wò ŋkɔ ŋu faa elabe zi geɖea domenyinynyawo ɖo hena masɔmasɔ vɛ. Ame aɖe yɔyɔ ge fia yɔ ye ŋkɔa tsɔ ƒome ŋkɔa yɔ kpe ɖe eŋu hafi ava be wò ye nyui ye ye dada ƒe ŋkɔ mee tsi kɔ ke aƒea me ga bi dzo. Ta meɖe kuku eeh le domenyinyi ƒe akpa ya dzia mia ɖe asi le ŋkɔ yɔyɔ nu ne eyɔ ko atɔ nye na nyi ba ne tɔgbi ko na bia wò biabia zero five five zero zero one three four two three zero five five zero zero one. 3423 Ne biabia aɖe le asiwò alo nane memekɔ na wò oa, àte ŋu ayɔ abia wò biabia faa. Gawu miniti blaeve vɔ ne ye ƒoƒom le míaƒe dɔwɔƒea me le afii. Nane memekɔ na wò oa, àte ŋu ayɔ koa abia wò biabia enumake. 0550013423 Wezɔ!
Menyi baa na denyigba. Hello?
Nɔvi aɖe le afi wezɔ.
Hello? Aw, ne mi yɔ ko mi do ago. Ne ɖe hello ko nye ama gɔdze ge dzi wokɔe. 0550013423. Ne yɔ do ago. Na ge ɖe aƒea me menye ɖeke le afi ya o. Ezi bliboe le afi ya ta ne yɔ ko do ago. Nɔvi aɖe le afi.
Ago.
Amen. Mene ƒu Enye mi da o, me yɔyɔm tso atiŋu ta. Okay. Meɖe kuku abe ale tɔgbia gblɔe ena, enuwo me ɖe nyui fain. Ke nu wònye be abe kafla nenye vi eye nele tɔwo gbɔ alo nele nyɔƒe me ye nebu wo ye kafla nyɔwo meva li alo tɔwo meva li o ye Enu kae nye e abe domenyinuwo ɖe akpa ka wo hã nàte ŋu akpɔ le e wo numewo mea?
Enyruiwo. Ee. Ok.
Alo fofowò nèle fofowò makɔnu ne he ne fofowò nèbu nu ɖe sia ɖe ne wo. Yi wo zu be fofo me va le o ɖe dome nyi ŋu ŋu ka na ta kpɔ le ma.
Wo bia bia ma ɖe ve. Elabe na le nyui wo gbɔ. Yo dome nyi ŋu ele vovo. Na le fofo wo gbɔ dome nyi ŋu ha ele vovo. Ta we want you to be specific alo edzi be tɔgbi ne ɖe ɔme va kata me na ya. Ee, Akpe. medzi nenema. Yo, Mm. adzi nenema hã koe. Tɔgbi.
Nu ye lie nye be- Dzɔgɔmetsɔtɔ Ee, kpati. nu ye lie nye be Mm, le míaƒe ʋenyigba dzi le afi yiwo godzia etɔ ŋu míeɖuna mm. le ʋenyigba dzi le míaƒe ʋekɔnu etɔ ŋu míeɖuna ya ta nenye be fofowo ƒe nua ewoe dome nyi ge ni ne menye wò ɖeke o ke miame xexlẽnu yiwo ke mia fofoa dzia Miawoe mia fofo ƒe dome nyi ge. Nenem wòle ma. Ya, nenem wòle. Gake ne nye srɔ̃ nyia, hafi nàkpɔ gome le e, e, nyruiwo ƒe nua mea, ke nyruiwoa ŋutɔ eko, ewɔ dzeside aɖe ɖe wò nuteƒewɔwɔ, ye wòkɔ anyigba alo wòko nunɔmesia nɛ o, hafi wòakɔe na wòa, ena ame eve, ametsitsi eve tɔ nɔ anyi hafi wòɖe asi eŋu na wò. eye nàkpɔ gome. Gake ne nèle nyruiɔ egbɔ ko be ya ye le nyruiɔ gbɔ ho ye dɔ wɔm nɛ, ye kpenu ɖe eŋu ho ko ye nyruiɔ me nenye nyigba agble dem ye le hã, nyruiɔ mede mɔ naneke me na wò o. Mede mɔ naneke me na wò o. Wɔ eya ɖeko nedem. Nyruiɔ ƒe wobe enu nyo le tɔ ŋɔlia me nyo na le vi ŋɔli o. Le nyruiɔ ƒe agbenɔnɔ mea wɔ agble ko ede ŋu fataa. Gake ne nyrɔ̃wòa ku koa, nyrɔ̃wo viwo gbɔna teƒea xɔga si wonya wò ge nàyi tɔƒe. Wonya wò ge ale gbegbe be èdu ƒuƒe kura agbe, agbe aƒe ŋu. Nenema wòle ema. Eya ta nuyi ke nyrɔ̃wòa kɔ na wòa, ele be nyrɔ̃ nana be ame tsitsi eve, etɔ̃ nano teƒe be ee, masi ɖe eme nu ya ŋu na asimasi ale. Eye ehiã be nenye anyigba, wòade anya me na wò, wòade liƒo me na wò. Ke zu tɔwò blibo nenemae.
Wezɔ.
Hello.
Nɔvi aɖe le afi. Ago.
Amen.
Menyi banɔ tɔgbi. Ale be miawoe le dɔ dzi. Meɖe kuku medzi be ma abia be wome nyigba li ale be tɔnye diawo li, fonyewo li, wòle be ame ɖeka natso ko adze ŋgba ya dra ma hã yi ke be etɔ ɖewo masiɛ, ƒomea katã masiɛ hã, medzi be tɔgbi nako eme nɛ. Ya, eh, ƒomenyigba ame ɖeka medzranɛ o. Ƒomenyigba, ŋusẽ mele ame ɖeka aɖeke si wòadzre ƒomenyigba o. Nenye be ƒomea hiã nenane ye wohiã kɔba be woawɔ ŋulee ye kɔba meli o, ƒomea anɔ anyi ade ŋugble be, Ẽ, kɔba meli o. Fi kae míakpɔ kɔba le? Ne ele alea, mise anyigbawo tsoe ƒee. Mise yi ale ne míadzrae míakɔ awɔ ŋulee. Gake ne ame ɖeka aɖe tsi atsitre tso eƒe aglãdzedze, eƒe ŋusẽ ko kɔ nyigba dzramea, evo dame wòle. Ƒomeviwo notsi atsitre ɖe eŋu. Ne ame ɖeka aɖe tso ko ya ƒomenyigba dzram, menye be wòanye be e, e, ƒomea katãe nɔ anyi ede ŋugble be nu ya ele be yewoadzrae o. Ɣeyiɣi ɖeka tso ŋusẽ ko dzramea, ƒomea katã ne wosɔ woawɔ takpekpe, woatsi atre ɖe eŋu, woaxo nu yiwo katã wòdzra, woaxɔe le ameawo si. Amewo nate ɖe eŋu aƒo ga.
Vevesese ʋu. Nɔvi aɖe le afii.
Ago
ago tɔgbi me nyi ba. A me ɖe kuma bia bia bia. A me ɖe ku o ma etɔn na mi ikenye anyigba. E me va dre anyigba ne ama ɖe. Kaka fina dre anyigba ma gadoƒe me yi. Gblɔ na be. Ega yi ho ye li nyi yi. Ega dzi me le ma do ɔ ye li gake ɔ nyigba dzi be yɔ ƒle. Me tso ashi ɖe le anyigba ŋtsi ni. Mi tso gba le wɔ ɖe ega dodo dzi. Me dzi dzu ama va yi ɖe eŋgbe. Fifia me va tso eviawo va Agbe dem ɖe anyigba dzi. Aleke mawui? Meɖe kuku, tɔgbi, nenyi ba.
Biabia le nye be, ne ekɔ nyigba de megbe hexo ga ma ɖe si eye va do ga ye neza nyigba abe garanta Surety yi nye ma, nyigba zu surety no yi ke wɔe be wote ŋu ɖe asi ga ŋu no ne mexe fe ɔ, nyigba yi nekɔ de megbea, woxɔ ge. Elabe ye nekɔ de megbe. Be ne yemekpɔ ga ɔ, ɔ, woxɔ nyigba ɖe ŋu. Ya tae nekɔe de megbe ɖo. Nenye ŋu ye nekɔ de megbe hã, ne mèya kpɔ ga o kɔ ɔ, eŋua, woxɔ ga si wò. Ne mole ema. Eya ta nenye be nèyi gadoƒe wònye be nyigba li, wome tɔ ŋu ɖe mi, eye to ŋkɔ, wò ŋkɔ, ne nyigba, abe alea nègblɔm ene, ne to wò ŋkɔ be, e, eye wome tɔ ŋua, wò gomee nye anyigba ma. Ye naneke meku ɖe eŋu. Naneke meku ɖe eŋu. Àte ŋu adzrae. Ee. Gake ne menye be wònye mia katã mia fofo ƒe ŋu ye mia fofoa edzi mi sɔ gbɔ, ŋusẽ mele wò ɖeka si o nàdzroe o. Ŋusẽ mele wò ɖeka si o nàdzroe o, eye ŋusẽ mele wò ɖeka si o be nàkɔe akɔ va ede megbee ne kɔba axɔ o. Nenem wòle ema. Ne eyina kɔga de megbee axo kɔba hã, mi ame yiwo ke nye etɔviwoa, ele be woano nyanya nɛ. be eyina ehiã ne kɔ ba yi nu ye hiã na woe ya ta yewo na mɔ wo be ate ŋu akɔ nyigba ma awɔ emegbe da ŋui ne nyi ga xɔ ge ne na ha ya ele nenema be e ne wo ŋlɔ gbalẽ ha wo gbalẽ ŋlɔ ge be eva do ga ho ya le menye be wo dzra nyigba e dzra nyigba o edo ga ho ya le eye anyigba ye ne kɔ demegbe anyigba ye ne kɔ demegbe Ta eyi me kpo ga ka anyigba efia. Nenema ye. Ta nenye be ga lia, ee, ke efa kura xe kɔ nyigba gale nɔƒe. Ee, gake ne edzre ye miele tɔvi me hafi ne edzrea, ke edzagɔ le tɔviwo dzi, susɔewo dzi, edzagɔ le wo dzi. Ŋusẽ mele wò ɖeka si o ne te ŋu dzra ge o. Akpe.
0550013423 05500134223. Nɔvi aɖe le afii. Wezɔ.
Yo, aɖo. Ame. Eɖe ku medze mabia be ni. Nenye be dawo le de le dawo gbɔ afi taflatsi dawo tu xɔ da ɖe anyi. Ayi o. Wɔ dawo gbɔ ma ne va bia sɔ nyi di ma ne va mie ma.

Ma anyigba ʋlim kple wo dometɔ aɖeke o. Exɔa ya wotua, dawɔ atua, mi ame yiwo ke wòdzea miaƒe xɔe. Menye nyruiwo ƒe xɔ wònyo. Wokpɔ do ŋue be e, nyruiwo nava abe edo go le xɔ me. Wo hã ne wova tu woƒe xɔ. Wo hã ne wova tu woƒe xɔ. Ŋusẽ aɖeke meli ke be woanya wò le dawò ƒe xɔ me o. Elabe dawò ƒe nua, ewɔe ɖo kpo ɖe edzi, ewɔe domenyi ge nɛ. Menye nyɔnuwoe do nye anyi ɖe ni o.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 Alo.
Ame.
Mara ku ŋkɔnye nye ɔnɔnyi. Meyɔ yɔn tsɔ akati. Hmm. Eku medo gbanatɔ dzi. Meda akpe na yiƒe ŋufiafiawo katã. Mara ku enye me makɔsɔ kple tɔgbi nye be wodzi mi nye ame ene. Nyama nɔ dzi. Fifia mía fofowo ƒe amɔ tɔxɛ, ame ɖeka meva nɔ nyi, tsitsitɔ meva nɔ nyi sɔ ɖevitɔ wɔme eve. Ta ame yi ke nye dɔ mlea, yi ƒe viwo mí nye. Fifia mía tɔgbui ƒe anyigba lia, míawo mí dzo yi ɖe gbe dzi. Fifia yi ke mí gbɔ va, mí va be mía wɔ koklokpo vi aɖe ɖe anyigba dzi. Ne mía hã mí yi ŋu mí gbɔ mía va nɔ me nɔ. Koklokpo me nɔ ge mí la, mm. alo mí koklo nyi ge me. Ne yewotu xɔ. Ame ɖe kuku ɖe me abe exɔ míawɔ xɔ ɖe anyigba dzi. Oh, ok, eme kɔ.
Ta ye ye ko mía fofo míatɔ de kple míatɔ gã be mí mekpɔ mɔ atu xɔ ɖe anyigba la dzi. Fi kple afia mía fofo hã le aƒea me, mía tedzi ƒe aƒea me. Vɔ míva ŋlɔ gɔme se mɔ, ne mígblɔ go be míayi ɖeviwo mínye ta mímanya nane sa ɖe kpɔ o ta, yewoanyi atsiɖe ɖe ŋsio kpɔ anyigba ɖe. Ne míatɔ ɖiwo hã, woagblɔe dem ɖe dzi. Gake woɖo mɔ anyigba va zu wo tɔ ta yewo atsiɖe ɖe anyigba ŋu. Yi me makɔ sɔ mese nya fi me makɔ sɔ gbe tɔgbi kpe ɖe. Leke míawɔe hã? Fine.
E meka ɖe dzi be etɔƒe etɔƒe mee ma. Fofowo ƒe aƒe mee ma. Fofowo ƒe domenyinuwo dzie ma. Yia ta, ee, henye tɔgbuiwo. Tɔgbuiwo ƒe anyigba. Mm. Ne ewo etɔ domenyi ge, ne wonya wo ɖe, enɔ dome ɖu ge na. Ne tɔwo ɖia wo nyɔ. Tɔwo ɖia ŋusẽ mele wo si gblɔ be, ee, mekpɔ mɔ wo xɔ ɖe afi, mekpɔ mɔ wo xɔ ɖe afi o. Ŋusẽ aɖeke mele wo si o. Dza woma anyigba na wo. ye ne egbo liƒo me woma anyigba tua nya ɖe me ye ne egbo liƒo me va gegem ɖe wo tɔ ma wodzi woadzi nya ɖe agblɔ no gake ne womema anyigba o wònye ƒomenyigba gbadza koa ƒomevi ɖe sia ɖe yi ke nye aʋamevi ɖe sia ɖe kpɔ ŋusẽ anyigba fi yi ke dze ŋu wòava tu xɔ ɖi tɔgbi eto dede míaƒe sista ƒe nya ya ma efia be fofoa le nye dɔmlia ye nye suea ta etɔ gãwoe ma atsi tre atsi ŋfia, evɔ gbɔgblɔm be ye fofoa hã le agbe. Ke lekee wòadzɔ hafi fofoa mate ŋu a, a, awɔ avu axɔ domenyinu ma ne viawo o, anye be ɖeviawoe ava kpe kɔ kple. Fofoawo le agbe.
Ebe ye fofoa le Ne agbe le fofoa ye le tɔgbui agbe, ƒe aƒe me. ne fofoa le agbe le tɔgbuia ƒe aƒe mea, ele be fofoa naƒo nu kpe, Ɛhɛ. fofoa neyɔ efɔwo ɖe Efɔwo. am, eteƒe aɖe. Nenye be ya. ya ɖevia, ne menye ŋutsu ma ye dzii ya o hã o, ne woagblɔe nɛ. Vɔ nenye be wòle be be ee, ŋutsu ya dzi wo, ya kee dzii hã koa, domenyinyi le eviawo shi le nyigba ma me. Ele be wo fofo nawɔ ŋu ma akplɔ efoawo akɔ yi teƒe aɖee, elabe womeme tɔŋu na wo o.

Ɛɛ, medzi be mabie biabia ci le tɔgbuiwòa ɖem ne vie, medzi be enye be, nenye be anyigba ɖe li, le kpɔɖeŋu me, nyigba nye agbeve ƒe anyigba, ye na nedzɔ ɖe agbeve ƒomea dzi o ye wokɔ nyigba ma kɔ da ɖe awɔba. Ame tso agbeve ƒomea me te gatɔ ɛɛ va fɔ anyigba ma. Ŋkeke la gbe veviwo yi ke nye etɔ etɔ wa motsi o hafi o ƒomea koe yi de dan koe yi nɔa kɔ ɖo wɔ ba. Gake ame aɖe tso gbe be ƒomea me ƒle anyi dama. Fifia ɖeviwo ƒe ŋku va ʋu alo wova tsi wova dze nunya. Ɖi wohe se mlema ɖe ŋu be wɔ ba yewo de nyigba ma ɖo hafi woga se mlema ɖe be nyigba wɔ ba wo de yewo hafi ma ɖe va ƒli. Ɖi wɔna ke le gbe veviwo yi ke nye etɔ viwo si wɔwɔ. Ne ŋmɛ la zu wo tɔ hã akpe. Ee, amea, kɔbatɔ ma, vae ƒle ye ŋutɔ ƒe ŋui ake wokɔ ɖo abo vae ƒli. Mɛ ne mɛ. Mm. Abuni. Eh. Buni ke ŋutɔ ŋutɔ ema.
Ala bube ŋua mia toe. Wo ŋutɔ wo ŋu ne gavae ƒle. Bune kea ntɔntɔn tɛ ma.
Bune kea.
Nu yi wòle be wɔwɔ enye be eyi wòkpɔ be nyigba le wɔba mele be wòava ƒli le wɔbatɔwo gbɔ o. Ke yi ava ƒli ne be ƒomea va kpɔ ga be yewoaxɔe ɖe woaxɔ ame ka gbɔ. Ko yewo gagafia.
Nɛ be ya vɛ ƒle ŋuma, ye ƒoma kpo ga kɔ yie na mea gbɔ woko mea woko ŋua ɖo wɔba na wa elabe nu yi ke la wɔba ŋue nye be nenye be avɔe ne kɔ ɖo wɔba ha ama nɔ vɔ ta ŋu keke atsɔ vɔ vuvua kɔ dra ɖo ne ko ga vɛ ɔkɔ vɔ vuvua da shi no o o ya nene me wɔba ne mo le ma nenye avɔ yie ne kɔ ɖo wɔba ha ŋuse la ma shi mea ne kɔ ɖo wɔba na ŋuse le shi bɔ no zam. Ne vuvua etɔ enye be wɔƒui ta akɔ da ɖi. Gbe yi gbe ne nya ko ga vɛ ne kɔ, eɖɔ vɔ vuvu kɔ da shi nu. Nu menya wɔ ba ma. Yata ne nye be ƒomea kɔ nyigba, ƒomea kɔ nyigba de wɔ ba. Ŋusẽ me le ƒome via ɖe ke shi be wɔ vɛ fla nyigba ma le wɔ ba o. Eye ame yi wo ko kɔ nyigba de wɔ ba na, ŋusẽ me le wo shi be woa djre o. Nene mole ma. Ŋusẽ aɖeke mele wo si be woadzre o. Elabe awɔ be aŋe wònye le wo, wo gbɔ. Ŋusẽ aɖeke mele wo si be woadzre o. Ne wòe nèvɛ ƒlia wò ŋutɔ, nèvɛ ƒle wò ŋutɔ wò ŋua, ne ƒomeviwo va tsia tre la, wo tɔ koe nye be woa, ege atutu wo kɔ nyigbadɔwɔbea, woate ɖe ame yiwo ŋu gbɔ wodea nyigbawɔbea ɖo, ako ga akɔ yie. Ne wobe a, míedi be e, nuya mía fofowo kɔ de wɔbea, nuya mía tɔgbui kɔ de wɔbea, míeva be míaxɔe, míaxe fa míaxɔe. Ne wòagblɔ be yedzre na ame ka? Ne yinɔ va xo yoga. Ega yake wodea wɔ ba, ega le nye yi. Period. Ewu nu. Mm. Tɔgbi be makɔ enya le nuɖoɖo ya ne na míafu afi ame abia biabia ku ɖe nua. Yenye yi be gblɔ be nusẽ aɖeke mele wu ame yiwo ko nane kɔ ɖo awɔ bae ɖe gbɔwò be nàdzri o. Nàdzri o. Now ne míalé ŋku ɖe defaulters nu, ewɔe ma edo ga le asinye. Mi tsɔe ko be exɔ ten million yi nye ega eye afia one thousand Ghana cedis. Le xeya mea, mobal fon wɔme tɔ̃ le asiwò. Ɖe susu ma ta èkɔ mobal fonua ɖeka da ɖe gbɔnye hetso nye gaxɔ. Èɖo dzinu ɖeka nam be le dzinu ɖeka megbea, yeatso nye ga vɛ nam ne yeaxɔ yewo mobal fon. Dzinu ɖeka va yi, ega meva o. evelia va yi tɔ̃lia va yi ke yevuwo wa gblɔ be e default efia be ga yi me ne ɖoa me xe fea ɖe gamea dzi o ɖee nusẽ me ɖo asi nye be ma dzra phone ma xo nye ga oa? Ŋusẽ mele asi o eye le nuyi gblɔm le la ele vovo na wɔba. Ok. Ok.
Ele vovo na wɔba. Ok.
Ema fia be eze fu na ase e e e what? E e e surety. E surety. Yeah. Eze fu na ase surety is a is ele vovo na awɔba. Okay.
Ne ɖo ŋua wɔba. Ya ama kpɔ ya ta ne kɔ nyigba ɖo wɔba na ma ɖa mea ne ɖo wɔba na ŋusẽ le shi wɔ no nyigba ma zã ŋu kekekekeke eɖe o me ɖe o ne ko gavi na xɔ nyigba ɖe ɖi. Mm. Me kɔ ga ɖo wɔba ne kɔ o da ɖi anu kpɔkpɔ mu. Ege o kɔ no wa ele bo o kpo ga ƒe vi ɖe ye nye be wòanɔ ŋua zãm. Ele be wòakpɔ ga ƒe viɖe, ye nye be wòaze ŋua. Eya ta nenye avɔ ene kɔ da ɖe gbɔ, ele be wòaza avɔ. Ezazã ye nye viɖee kpɔm wòle, ga wòkɔ nɔ ye nye viɖee kpɔm wòle ɖe edzi. Ta ga ya ne wò ne va xɔ le esi le awɔba ne hafi ko ŋua de awɔbaa eye ga ma de di ma ko kɔ ge ga kɔ yi ni. viɖe aɖeke mele eŋu. Ye ta ele be wòakpɔ yewo viɖe to mɔ ma dzi, ezazã me. Ii. Tɔgbi, ɖe wokɔ na amegbetɔ ɖo na wɔbae. Ii.
Ke nenye be woakɔ nyɔnuvi aɖo awɔba da ɖe ŋutsu aɖe gbɔ le goya me nenye be woate ŋu anɔ nua zãm ɖe, ke meɖee ya nenye be wokɔ ga vɛ be yewoaxɔ yewo via gake wova kɔ Edzi lo kple gliwo. Ato adzi. Woƒe akplɔ ame nyagaɖeɖi akɔ adzi. Eye wokplɔ nyagaɖe. Eye wokplɔ nyagaɖe. Eye wokplɔ nyagaɖe akɔ adzi. Wozagi. Ke nu aɖe fu ɖe. Ah.
Oh. Mokpɔ. Nyama ke va nyama ɖega. Aɖega kɔ nu ne ko viwo kɔ ɖo abae. Ee. Mehe xlẽ ga kɔ da si no. Mm. Ano ma ɖum bɔ kɔ anɔ tsi no ne dzi. Anɔ gblɔm bo o. Ee ɖeviwo me fie kɔkɔ mo.
Nanɔ nyi. Ɖeviwo kɔ me megbe anya kpɔkpɔ ma la ma zikpui. Me tsɔ ge ne ya va. Le dukɔ ya te ŋu.
Nɔvia ne la fi we zɔ. Dɔgo.
Ame.
Manyi ba ne tɔgbi. Mm. Ee, ye bia bia nye ba. Nenye ba fo ma nyi bali. Anya re tsɔ re ŋu. Ega mele ƒomea si o. Ewo ƒomevi ɖeka ɖe ne ze ga le ame tsitsiwo ŋu le nya ma me. Ke ne ame tsitsiwo va tro megbe vɔ, womexe ega ma ne wò o ɖe, emɔ ka dzi nàto axo wò ga ma hã?
Akpe. Nenye be ame tsitsiwo le nyawɔwɔ me ye woze ɖevi aɖe ƒe ga hedo ŋugbe nɛ, kple anyigba. Enya wum. Wokpɔ gome le anyigba me. One, ele be woaka anyigba ada akpe ne ɖevi ma. Eye ɖevi ma mekpɔ mɔ ŋusẽ mele esi wɔ ya natso ko ava edzrae o. Ele be woaka anyi wɔ yewo ƒomea be e hafi yeaɖe kɔba ya kɔ ne asimasiwo. Wokɔ yi nyagbee. Etsɔ, nyitsɔ, etsɔ, nyitsɔ. Ŋugbe ye wodo nɛ. Eya ta hafi nyigba magale nɔƒe. Eya ta nui ke le ƒomea sia ne wowɔe nɛ. Nu ya woƒe ŋugbe wodo nɛa, wonewɔ ɖe edzi. Ye nye be ele be woaka anyigba ma ƒe ɖe akɔ ade akpee no eye woaxe wòfe no. Mète ŋu tsotso ge adzrae o. Ne èdzra ewò vodada. Ele be ƒomea nanɔ anyi. Nenye be ƒomea kpɔe be ẽ, egea ke yewo xɔ le asi o, kɔ wò nyaa medɔe, menye axe ge ne yewoa. Either woagblɔ na wò be ẽ fifia, tsɔ nyigba ɖe ga ŋu. Ele be wona wò document, wona wò agbalẽ be ẽ, ega yewo katã yewo xɔ le asi woa, yewo mete ŋu kpɔ ge atsɔ ge nu o. Ema ma nu mea, ele be yewoa dzra nyigba hafi akpɔ ga akɔ nu. Le susu ma ta, kɔ nyigba ɖe wò ga ŋu. Ke mafia be ƒomea ɖe asi ŋu o. Woana wɔ gbalẽ. Amewo na de asi me. Aha. Le go ma mea, ŋusẽ le asi wò na dzre. Gake ne mele nenem o kɔ, ŋusẽ mele asi wò na dzre o. Akpa. 0550013423 0550013423 nɔvi aɖe le afii.
Ago.
Amen.
Kpɔɖe kuku ŋkɔ nyi nye Moses ezame yɔyɔ tso bakpa kɔtakpo. Kpɔɖe kuku medo ƒe gbe na mi hã. Kpɔɖe kuku medi be mabia be ɖe menye nyɔnuvi vi gake ne dekɔnu va enɔnye kpa dzia míedzɔna ga wowɔnɛ ke anyigba le enɔ kpa dzi. wokɔe na amewo dedem gake eyi ke míenɔ wova kpɔa, wonɔ nu ma tsã gake eyi ke míedzrawo va kpɔa, womeganua ma me o. Yi ke nye be nye ƒe nɔkpa dzi e nye brɔda yi ke ate ŋu tsi tre axɔ nu mawoa, metsɔ ɖeke le eme o ɖe ehiã be nye abe enɔ enɔvi ene mate ŋu atsi tre axɔ nene ƒe nu mawoa, meɖe kuku tɔgbi na aɖo aɖaŋu nam tso ŋuti. akpe. akpe.
Ame yiwo ke metsitsiwo kɔ nyigba na wo dedem, wo hã dzɔ xem, eye wodzɔ xem ko ele nyanye na dzidzime yeyeawo hã be woadzɔ xem. Ne dzidzime xoxoa womegava li o, yewo gba dzɔ xexea. Ele be ƒomevi mawoa wosɔ ade dahu ayɔ ame mawo susu yi ta le eh, metsitsiwo ƒe anyi manɔmanɔ, womagaxe agble fetu o alo womega aɖe adzɔ o. Woako ŋuti. Elabe ne wozi kpuia nu yi wɔwɔ gee nye be amewo gbɔna teƒea klim ge be yewotɔe. Wogbɔna teƒea klim ge be yewotɔe. Le susu ma ta, ele be ƒomeviawo woanɔ anyi ade daŋu susu yi ta woyɔ ameawo, susu yi ta womegaxe adzɔ o ɖoa? Ne wova gblɔe. Ne le yi ke nyigba va tsɔ nye wotɔe ko, ne ebe nyigba nye adzɔ. Le nyigba nye wotɔe. Yewonɔ adzɔ xem le blema me ye fifia womagaxa dzɔ ne wova ƒo nu tso ŋu. Emɔ ma dzi to ge miele kɔa, ke mieyi wo ɖuƒe. Mm. Nenemae. Tɔgbui ma bia biabia yi ale, Ee, nye kple ŋutsu aɖe míeli ale be hafi ŋutsu ma nava nye nye ɖela le ŋutsua ƒe nya ŋu kple eme kuku me le ƒomeawo gbɔa, woɖe eme be wokple nyɔnu aɖewo nɔ anyi hafi le evi dzi wuia ye nyɔnua tsi ŋu dzi gake edzi ɖevia ɖevia le agbe. Efia be ɖevi nyɔnu ɖevi ɖevi yewo dzia ele ŋutsua si hafi ŋutsua va ɖe nye. Nao le go ya mea le nye ɖeɖe vɔ megbea e xexeame meva kle ne mo ta ewɔ be nyemeva te ŋu fɔ fu ayi ɖe vi aɖeke dzi ƒo o. Gake amlimanu yi ne dzɔ enye yi be Eyi Biblia hã gblɔe be wò kple ŋutsuae mieɖe mia nɔewo ko mizu ŋutilã ɖeka, Mister and Misis a. Míedzɔ gaƒleanyigba. Ŋkɔa va nye ŋkɔ ɖeka le anyigbagbalẽa dzi. Evɔ ɖevi ya ke dada trɔ megbea, ɖevi ma koe nye evi yi ne le nye kple ŋutsua domi le mía gbɔ le nyatsuaƒe. Nyanyɛ nyemedzi ɖeke o. Le go ya mea, ɖevia fofoa va ku. Meka tɔe nye anyigba? Akpe.
Le go gbãtɔ me anyigba miame va tɔe. Yeta eyi ŋutsua ku evi ke le sia ɖe mi nyigba mage. Nyigba ɖewo mage ɖevi ma naxo fofoa tɔ. Nenema ɖewo mage ɖevia naxo fofoa tɔ. Ewo nyɔnua mete ŋu dzi dzi kɔ ge ne ɖevi ma ebe yewo kple ŋutsua dzo ga Miedzo ga? Gbalẽ ke ɖi fia be ɖe miedzo ga hafi kɔ ƒlie? Gbalẽ ke ɖi fia be miedzo ga? Ne gba, ele be na produce document na proof be ee, miedzo ga hafi ƒli. Ne miedzo ga hafi ƒli kɔa, togbɔ be wogblɔ be ne miewɔ court marriage-a, ne me ɖeka meliɔ, enunɔamesiwo wozu ame evelia tɔ. Aha. Gake evi la ma si hafi nèva va wɔ court marriage-a. Ɖevi ma natsi yama. Ɖevia ke le tsi afi ne va. Wo ame va tso ɖeke dzi o. Ɖevia natsi yama. Le susu ma ta, ele be ɖevia naxo etɔ ƒe akpa dzi. Wo hã naxo tɔ kɔ yi. Eyi woaɖe asi ŋu ne wòɖe adzra alo nenye exɔe hã na awo ŋui aɖe ŋutsu bubu ava da ɖe eme anɔ glo tum eme. Kpao. Nome. Ɖevia naxo fofoa tɔ. Tɔgbi aleke wòanɔ nenye be ewò nyɔnu, nyɔnu kpɔ gawo li mm. ale be le woƒe gakpɔkpɔ mea eɖewo hã dzi na adze agbagba ɖe sia ɖe be nu sia nu yi ke yewokɔ yewo ŋutɔ yewoƒe gawɔ hã wòanye kɔkɔ na yewo srɔ̃wo. nya yi medzi be magblɔ enye be ɖomahie eme akɔ no gake makɔ ne nyasela ɖo yenye yi be nye nye kple azaro mizu atsu kple asi míeɖe mía nɔewo gake alɔme mele azaro si ele asi nya awui nenye awue meƒle hã ɖe azaro naxɔ kɔkɔ ta mate nu axe fe na awutɔ adɔ azaro be neve ƒoe vɛ mm. ke wɔ abe ke azaro eƒle nene ŋma nam mm. ta nenye be míatrɔe ɖe anyigba ƒe akpa dzi mekpɔ anyigba abe ye kawo me tɔa ne ƒle ye mexe fea katã. Gake wòdzrom be, Ẽ, ɖe azaro naxɔ kɔkɔ ta, Noa nyigba gbalẽa ɖe azaro ƒe ŋkɔ me. Ke nenye be evi le esi hafi wòva ɖem yi ke nye ya nyemedzi ɖeko ku ɖe sinario gbãtɔ ŋu kɔ makɔ anyigba ne ɖevi ya. Meƒle anyigba o. Oh Meƒle my God. anyigba o. Azaroe ƒle anyigba. Eya ta azaro ƒe ŋkɔe le Risitɔwo dzi. Eya ta nenye be ne, zi, nui ma dzɔdzɔm. Nyɔnu tafla tse kafla nyɔnu geɖe woabu ne shi ma tsam. Hmm. Tafla tse kafla lo nyɔnu geɖe woabu ne shi ma tsam. Yewo be yewo ƒle anyigba, yewo tu xɔ ha, wo wo tu xɔ ɖe ŋutsua ƒe ŋkɔ me hmm. alo wo ƒle anyigba ɖe ŋutsua ƒe ŋkɔ me. Enye nu vɔɖi yi ke wɔwɔm. Dzagbagba ne anyigba ƒle ge ɖe. Srɔ̃wò nanya be anyigba ƒlem, srɔ̃wò nakplɔ wo yi, srɔ̃wò nanye wò ŋuteƒekpɔla. Srɔ̃wò nanye wò ŋuteƒekpɔla. Gake ne ŋlo srɔ̃wɔa ŋkɔ kɔa, nyigba zu srɔ̃wɔa tɔ. Ezu tɔ. ne tsi kpo va le xe biesua, wogblɔ produce your document. Produce your document. Ko gbalẽ yewo ke le dzia, nyigba dzia, hewo dogoe. Eye ne hewo dogoe, wobiɔ be meka ƒe ŋkɔ ya le dzi. Meke nye nua ƒlela. Nàgblɔ be yie ko ga nɛ, abu nɛ.
Nɔvia ɖe la. Wezɔ. Hello. 0550013423 maxɔ nɔvi wɔme etɔ̃ kɔ axe metu eh, kaƒo gbɔ manɔ studio bi be míaƒo nya ta meka ɖe dzi be enua me kɔkɔm ne vevietɔ mía nyɔnua ɖewo Mawue srɔ̃nye na xɔ kɔkɔ. Wobu be produce your document na be yetso gani. Nɔvi aɖe le afi ya ame. Eh, mara kwa nye ga trogbo. Mara ta mana gbagba de ma gare kama akane ma singare mo anya ona isi. Ka ya ro sese na to.
Eh, ta mara ku ne mate wa ni yo. Ta mia fufu no agba ni gba ha o mo mbe na mara ku. Gake yi ke mía tɔgbui va ku kaba ta, wo ŋutɔwo, mía fofo ŋutɔwo kple efoawo va ma nyigba ta hafi míawo míva míkaka le wo ŋuti ɖevi ɖevi ta yi ke míawo mítsi mígbɔ fia mí bo. Ke nenema mía hã míawɔ nane vi aɖe ɖe edzi hafi wova yi ma la ta mía tɔgbuiwo yi ke womo wokra womo le míaƒe sainim ŋlɔm wokra ɖeko kɔ anyigba nɔbɔ nɔ wohã nɔnɔ agble dem yewo ko va zu anyigbetɔ. Eva be mia mi gava kpɔ anyigba ɖeke fia nya da gble ɖe dzi alo nya sukɔ ɖe dzi.
Nui lie nye be megbɔgblɔm be nenye be mia fofo le agbe le gaƒoƒoea me ye wòzu be wome ŋu na wo kple foawoa, ne wome ŋu na woa, fofoa ƒe akpa dzia ye nye mia tɔ, yeƒe dome ɖuge miele. Miete na mia tɔ ga ƒe dome ɖuge o, mia tɔ ɖia ƒe dome ɖuge o. Mia fofo ƒe dome ɖuge miena. Gake nenye be womeme ŋu o, wònye ƒome ŋu ko li gbadzaa wòzu be kodziliƒo koe lia, yea ŋusẽ le mia si abe aʋamevi ene, fi sia fi yi ke dze mia ŋua, exɔ miavae tui ɖi. Nenye agblededea ya ɖe womahiã ame aɖewo ƒe ŋku le teƒea, eya ta mètɔe na ame bubu ƒe ŋkuwo me ŋlɔ ge be yeagble dem ɖi o, ne mewòlɔ̃e ma.

ƒomevi aɖewo tso ga nɛ be nexɔ nyigba ma wònye yewo katã yewo tɔ. Ɖe ne amea megava li o ɖe, ne ƒomeviewo tɔe me oa? Ƒomeviewo go ka me? Elabe nyrowoe ma. Nenye nyrowoe ƒle anyigba le wò ŋu ƒo ŋua, nyrowoe ƒle anyigba. Ee, be ne ɖe tsi de ƒomea katã, ne zu ƒomea tɔ. Ne zu ƒomea tɔ, ne ɖe tsi de ƒomea, fine. Ye eh, wòwɔ aleke? Wòdzree. Etrɔ megbe.
Eh, nyro, fo, nyroa tro megbe. Mm. Yes. Ye nyroa tro megbe, nyroa viwo le eshie. Ta nyigba zu eh, enyɔe ƒe viwo tɔ. Nu yi ke li koe nye be ɖe, nenye be ƒome ŋu li, ye wòwɔ eya ne ta ŋli ge ɖe, ne ŋli ta ele be woa, na dzɔ ewu abe srɔ̃nyi vi ene o, aʋame vi o, ele be woana dzɔ wo ɖe eh, nuya, nuya ta ne ŋli ta. Ne menye ame aɖe li fia eyi nya dzɔ, megble kɔ ba vi hã o. Mm. Gake yi ŋuti fa kɔ. Ete ya tsitre tsigegba. Ya ta le ɖoɖo ma ŋua gae ne xea, egae ke ne ɖe hafi enua te ŋu va ga le nɔƒea. Ele be woɖe yewo dzɔ no. Ele be woɖe yewo dzɔ no. Yi nye be ele be woka anyigba fia ɖe. Akɔ da kpe no. Wò gahexea ma wɔe be naɖo kpo ɖe anyigba katã dzi o.
modɔ o.
Wògagexea mawɔe be nàɖo kpo ɖe anyigba dzi o, ke adzɔe woana wò le anyigba me, yi nye be woaka anyigba ada akpee na wò, woada akpe na wò be ewɔe wò dɔ. Aha, nenema wòle ema. Akpe tɔgbi manɔ gbɔwò be mía aƒo nya ta. Akpe.
Eem, gbã meda akpe ne yɔyɔlawo katã kple toɖolawo katã ɖe woƒe ɖetsɔleme. Eee. Nya, tanya ya, tanya edra anyi. Edra anyi. Ne mía nɔ heme gba ŋu keke eŋkɔe ake tsɔ. Yi edra anyi ŋutɔ. Elabe enuwo dzɔdzɔm le teƒewo. Nuwo dzɔdzɔm le aƒewo me. Edzɔdzɔm le ƒomeawo me. Yi ke ehiã be gɔmesese blibo nava, ɖɔɖɔɖo nava be ƒomewo me na fa ne me wòle ema. Yata nenye be e, e, nane fu ɖe ŋu nenema koa, ele be wɔ ana ame tsitsiwo na ato aƒe kpui akpɔ be leke wɔ awɔ ɖɔɖɔ ɖo. Elabe ame aɖewoa, one, ame aɖewo tsɔ aglãdzedze. Evelia, ame aɖewo tsɔ kɔbakpɔkpɔ kɔ tea atɔ na wo nɔviwo yi ke mele nɔƒo yi ne wonɔ kpo kɔba eye ate ŋu agblẽ kɔba ma eye ne egblẽe ɖe ƒomea ƒe ŋuta, ele be ƒomea nada akpe na wo. Eyi nègblẽe ɖe ta, mewɔe be wòazu tɔwò, wòazu wò personal property o. Eye megagblɔ gbe te ɖe edzi be, ne nyigba le ewɔba, eye ƒomevi aɖe vae xɔ, ƒomevi yi ke vae xɔ nyigba ma le ewɔba, meɖo fia be evae xɔe nyi ewɔba ko nyigba zu tɔ o. Egaxɔe da ɖi ne ƒomea. Eya ta ƒomea ƒe dɔdeasi wònye be woada akpe nɛ. Ƒomea ƒe dɔdeasi wònye be woada akpe nɛ, woawɔ akpedada nɛ ɖe edɔ gã ye wòwɔ ne ƒomea be wòxɔ ƒomea ƒe anyigba gada ɖe nɔƒea. Ele be woake teƒe aɖe akɔ da akpee nɛ. Fi ma ezu akpedanyigba yi ke ma ezu amea ke ɖe ga, ezu etɔ, personal property. Nenem wòle ema. Eya ta ele be míalé ŋku ɖe nu yawo ŋu elabe nu yawoa, wo aƒewo gbãm. Wo aƒewo gbãm ale gbegbe. Emasɔmasɔ hem le aƒewo me eye míade dzesi be ẽ, Le míaƒe ʋenyigba ya, etɔ ŋu míeɖuna, mímeɖua nɔ ŋu o, etɔ ŋu míeɖuna. Yatae ne ènye nyɔnuvi ƒe vi eye nèle nyriwo gbɔ, nèle dawò ƒe aƒemea, ele be nànɔ very careful eye nàkpɔ gbɔ be yesubɔwo, ne wosubɔ ma, woawɔa kpe, wò subɔsubɔ ƒe akpedada na wò eye subɔsubɔ ƒe akpedadae woawɔ na wòa, ele be woade dzesi, awɔ dzesi da ɖe ɖe eŋu ɖe tsɔta. Ne menyo ɔ, wogblɔna nya wɔ ge le teƒea. Nu mawo wòle be míalé ŋku ɖe wo ŋu be nu yiwo ƒomevia wɔ do ɖa le mía dome. Nenye be Yesu meva zi evelia o, ke fiɖe agbea míagayi edzi akpe. Akpe. Míeda akpe na míaƒe nufialagã kple wò ameyi ne èɖo to nusɔsrɔ̃ ya. Mawu nave mía nu be aleyi míese mee koa, míanɔ wɔwɔm ɖe edzi nenema. Mègakɔ amo sesẽ, akɔta gbadza axɔ nu yi menye tɔwò le ame aɖe si o. Maxɔ dometsotso kpuia ne metrɔ gbɔa, nye yi dzi va se ɖe ga wuieve.